Элӗк тӑрӑхӗнчи Татмӑш ялӗнче пурӑнакан Владислав Дубинин тӑванӗсене вунӑ сыпӑк таранах тӗпченӗ. Ҫемье йывӑҫҫи ҫинчен кӗнекесем те кӑларнӑ. Ҫак сӑваплӑ ӗҫе пуҫӑниччен вӑл тӑван ялӗн историне кӑсӑклансах тишкернӗ. Элӗк тӑрӑхӗнчи паллӑ таврапӗлӳҫӗн Александр Ананьевӑн ӗҫне малалла тӑснӑ. Тӗплӗнрех Вероника Павлова каласа кӑтартать. Хӑҫан та пулин хӑйне ыйту паратех. Ҫтан эпир, кам эпир, мӗншӗн эпир ҫакӑнта пурӑнатпӑр? Ҫак ыйтусем Владислав Дубинина ҫамрӑклах канӑҫ паман. Татмӑш ялӗ мӗнле пуҫланса кайни пирки атте каласа паркалатчӗ. Ҫавах та чылай япалана вӑл та астумастчӗ тет арҫын. Икӗпин те вун тӑваттӑмӗш ҫулта ку тӑрӑхри паллӑ тавра пӗлӳҫӗ Александр Ананьев пурнӑҫран уйрӑлнӑ. Ҫуралса ӳснӗ кӗтесӗ пирки кӗнеке кӑларма ӗмӗтленнӗ вӑл. Ял ҫинчен чылай кӑсӑклӑ материал шыраса тупнӑ, вун-вун статья ҫырнӑ. Анчах вӗсене пӗр ҫӗре пухса ӗлкӗреймен. Аслӑ хӗре Татьяна Евдокимова ашшӗ пуҫарнӑ ӗҫе чарӑнса ларма паман. Ҫавах та пӗччен йывӑр пулнӑ. Вара Владислав Харитоновичпа пӗрле тӑрӑшма пуҫланӑ. Хальхи пурӑнакан ҫамрӑксем туса пӗтерӗпӗр, вӑл шутланине пурнӑҫа кӗртетпӗр тесе ҫак ӗҫе эпир пикентӗмӗр. Ял историне тӗпченӗ май юнашар регионсене пӗрре мар ҫитсе килме тӳр килнӗ. Сӑмах май, Йошкар-Ола архивӗнче ӗлӗкхи ял картине те тупнӑ. Ӑна Николай Никольский паллӑ ӑсчахӑн ашшӗ Василий Никольский йӗркеленӗ иккен. Хӑрушсӑрлӑх ыйтӑвне тӗпе хурса урамсене тӳрлетме сӗннӗ вӑл. Анчах та татмӑшсем ҫак сӗнӗве йышӑнман. Атӑк ҫӑлӗ еннелле аталанма тытӑннӑ. Татмӑшсем Степан Разин пӑлхавне те хутшӑннӑ. Унӑн отрячӗсене ҫапса аркатнӑ хыҫҫӑн кунта патша ҫарӗсем килеҫҫӗ те вырӑнти халӑха эсир кама та ҫапӑҫрӑр-ха, и вот вӗсене хӗсӗрлеме пуҫлаҫ. Пирӗн ҫакӑнти вырӑнти халӑх тухса тарать. Пуҫтарнаҫҫӗ те ӗнтӗ каяҫҫӗ. Канашра тепӗр тӑватӑ ял тӑваҫҫӗ. Веҫех татмӑш ятлӑ. Вӗсем паянхи кун та татмӑшлӑ. Ҫапла майпа пӗчӗк ял историйӗ ҫӗршыв шайӗнче мӗнле аталаннине тӗпченӗ. Пӗрремӗш вӗрентекенрен, пирвайхи хӗрарӑм-шофертан пуҫласа ялта камсем чи малтан телевизор туяннӑ таранчченех уҫӑмлатнӑ. Татмӑш кун-ҫулне туллин ҫутатнӑ хастарсем. Пурнӑҫ таппинчен кая юлас темен. Кӗнекене QR-кодсемпе пуянлатнӑ. Шӑнкӑратса
юхать-тӑр шывӗ тумлансенчен пуҫтара ӑнса.
Эпир ҫак кӗнекен пуҫӗ пур тетпӗр, унӑн вӗҫӗ ҫук. Кӗнеки халь вӑл тухнӑ пирӗн вӑл ҫирӗм виҫҫӗмӗш ҫулта тухнӑ. А ӗнер татмӑш ҫинчен кам та пулин материал ҫырчӗ пулсассӑн ак ҫакӑнта лартатпӑр та Татмӑш истории малалла вулама пулать. Аваллӑхсӑр малашлӑх ҫук тесе ахальтен каламан. Ялта вӑтӑра яхӑн йӑх. Чылай вӑрттӑнлӑха уҫӑмлатма май килнӗ. Дубининсен ҫемйине лекех чук мар тесе чӗннӗ ку тӑрӑхра. Ача чухнехи самант аса килчӗ. Китайра вӑтӑр пилӗк ҫул пурӑннӑ, пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинче ҫапӑҫнӑ тӑван хӑнана ҫитни. Вӑл аттепе калаҫнӑ май пӗрре мар чук мар сӑмаха усӑ курнӑччӗ, каласа парать таврапӗлӳҫӗ. Вара ман ӗнтӗ шухӑш кӗр сӑкарӗ тӑвансем ҫинчен. И ӗҫленӗ чухне те хӑш-пӗрисем калаҫҫӗ, эпир иксӗмӗр тӑван теҫҫӗ. Айта-ха, а мӗнле тӑван? Ват вара пуҫлапӑр сан пек калаҫса кӗрсе кайтатӑн те. Вӗҫне-хӗрне ыйту параканни те пӗлмест, Кама вӑл ыйту парать, вӑл та пӗлмест. Вот ҫавӑн пек. Чукмар раттинчен тухнӑскерсем Китайра ҫеҫ мар, Норвеги, Америка ҫӗршывӗсенче те пурӑнаҫҫӗ. Ҫапла майпа Чукмар ӑстатмӑш кӗнеке кун ҫутӑ курнӑ. Тӑванӗсене вунӑ сыпӑк таранах тӗпченӗ унта автор. Дубининсем, Дубиковсем, Дубинскисем, Дубровскисем тата Константиновсем пурте чукмарсем иккен. Архивра ларан, вот пӗр ҫынна шыран, сана пӗр ҫын кӑна кирлӗ. Вот, вот ҫывхаран, ҫывхаран, вот, вот скоро темиҫе листа ҫитен те эс ҫавна курма пултаран. И вот чӗтремерен, вот, вот, вот э, э, состояние вот ҫавӑн пек, вот тӑван ҫинчен ҫавӑн пек шырана чухне вӑл чӗленмелле хумхануллӑ саман. Амӑш енчен несӗлӗсем пирки те ытларах пӗлес килнӗ Владислав Харитоновичӑн. Тепӗр кӑларӑм кун ҫути курнӑ. Тӗлӗнмелле чӑнлӑх ҫиеле тухнӑ. Автор Александр Ананьев тавра пӗлӳҫӗпе те тӑванлӑ иккен. Пач тӑванлӑ, юнпа тӑванлӑ эпир. Хурӑнташлӑ пулнине унччен те пӗлнӗ, анчах та мӗнле майпа татӑклӑ хурав парайман. Ҫакна халӗ Владислав Дубинин документпах ҫирӗплетнӗ. Виҫӗ сыпӑкри тӑванӗсене пӗлнипе ҫырлахакансем шухӑшлаттараҫҫӗ. Ку йӑх аманнине, ӑна хисеплеменнине пӗлтерет, тет тавра пӗлӳҫӗ. Халӗ Владислав Харитонович те пӗр сӑваплӑ ӗҫе кӳлӗннӗ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине хутшӑннӑ татмӑшсен списокне ҫӗнетет. Документсенче чылай ятпа хушамат ҫук. Паянхи кун вун виҫҫӗшне тупма тӳр килнӗ. Кӗрен архив министерство оборонӑра ҫав фамилисем пурте пур, пурте вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ. А пирӗн кунти списоксенче ҫук. Ҫавӑнпа та ӑна ӗнтӗ тумаллах пирӗн, халь пурӑнакансен тумалла. Вӑхӑт тупас пулать, э, кӑмӑл тупас пулать. А кӑмӑлӗ пирӗн тупмасассӑн пире ҫылӑх пулать, ҫана тӑвас пулать. Чӑваш Ен каларӑм валли Вероника Павлова, Дмитрий Макаров.